Heý. Ýumorist bolmagym aňsat dälda. Ilki degişmeli. Soň düşünişmeli. Arada Esbitar bilen Goçmyradyň gümür-ýamyr gepleşigine bardym-da. Şonda kän zat hakda gürrüň edildi, şoň içinde-de kärdeşimiz bilen e, baglanyşykly gülkülije degişmelije gürrüňler barda. Onuň 20-den gowrak oglanyň adyny tutdum. Hemmesine-de hormaty, salgysy ýürek. Meň üçin hem, halk üçin hem. Şolaryň içinde jaňa bir toýda-duşda ýa jaňda bir ýagşym şeýle-şeýle diýipsiň-ow diýip garaşdym-ow şo jaňa. Ine bereketli ýerde otyryn. Şoň içinde on dokuzyndan jaň gelmedi. DJ Ars jaň etdi dagy. We boldy. Öýkeläpdir. Gaýrat et, indi goý diýdi. Menem indi hem-ä arşyň üstüne düşmämi goýjak we şu postumy goýjak. Şol adyny tutan oglanlaryň her biri sungatda edil nädeňde-de pozulmaýan harplar bilen sebäbi bar, zehin diýen zat otda-da ýananok, suwda-da sönenok. Her biri şon ýaly at goýan olalarda ine döwürmiň Sahy Jepbary diýen hemişede Hajy Ýazmamedow özüm bilip tanadym. Şu wagtyň iň legendaryny bagşylaryň biri Hemra Rejepow sag bolsun toýda köplenç degişýär gülüşýär jany sag bolsun öz miweli bagyň baş aşak diýýär. Şundan esbitin özünden düşdüm. Hawa, olam bilýär repde özüniň halypadygyny Rüstem Hallyýew. Bul oglana her baran toýunda ýüreginiň bir bölegini goýup gaýdýar. Mekan Ataýew, toý Mekan diýlende men hemişe şol içine girsem toý yzyndan Mekan barýarla. Sag bolsun. Myrat Mollaýew. Radnoýym. Oňam ýerim, hormatym aýry. Ondan Jelil Nurberdiýew, Iki adam meni toýa sorap jaň etse, üçünji adam Jelil gürleşip beräý toýa diýip jaň edýär. Sag bolsun. Ahmet Damdam baran toýunda çagalar üçin, adamlar üçin edil Täze ýyl güni Aýaz baba gelen ýaly, polnosy atmosfera üýtgedýär. Ondan Gurbaş Ataýew. Ýürejigi çagaňky ýaly. Energiýasam edil Red Bullyňky ýaly adam ol. Oňa-da sag bolsun aýdýan. Ondan ýene-de Täş utuly geň klasdaş. Klasdaş-a ol gürrüňleri öňem eşidipdi. Sag bolsun. Täşlijan o-da bir çopan ýoluny täzeden bir öwüşgin getiren oglan-da. Tikki potdyş! Aşyr däde, Hoja, Çepbe, Haly kaka bular bolmadyk bolsa belki men şu satira želanýamam bolmazdy. Sag bol Atajan Eýubow karýeraň başyndaky ýoldaşym bul oglan aýratyn sag bol. Öde gülkini degişmän gaty gowy görýän oglan. Ondan Mät Nazarow oňada it göwresi ýaly ullakan salam hemem hormatyňa sag bol diýesim gelýär. Akyş Saparow halypaň özem dabro berdi gardaşym. Aýakda bolandan dille bolaýyň. Gülüş, degiş, ýöne hemme zadyň çeni bilen diýipdi-de, şu ýerde-de halypa-da ullakan sag bolsun aýdýan. Hormat, meň öňümde kakam ilk kakamyň kakasy diňlän adamsy Azat Orazow DJ Bega Köwüş almaň sen konsertde bilet alýadyň. Ana, şulam şoň biri öýdýän siziň adyňyz tutdum welin. Söhbet Jumaýew, Rabatýaga, Zähmet diýlen söhbet diýiňde birinji men zähmet göz öňüme gele. Zähmet diýiňde söhbet göz öňüme gele. Söhbetjan, saňa-da ullakan. Sag bol. Sen kän iş etdiň, kän işem edersiň. Indiki işleňde-de bize-de goşant goşmak nesip etsin. Umuman, Mergen Annamuhammedow, Bul adama belki görenem däldir. Öňem bir diýipdi men seni çykarýan göremagam diýip. Wagtymam ýok diýdi. Halypada sag bolsun aýdýar. Umuman şu müňden birinde ýa bolmasa gümür ýamyrda ýa-da toýda tomaşada kim bilen gülüşip degişýän bolsam şolaryň agramynyň bolany üçin şolaryň özüni gaty gowy tanaýany üçin Hemem ullakan ýüregimde ýeriniň bardygy üçin degişýän gülüşýän. Janyň sag bolsun. Mundan beýlägem egin egne berip sungatda-da işleşmek hemem uly uly toýlarda hyzmat etmek nesip etsin. Hormatyňyza sag boluň oglanlar. Rabotaýyň.